گوێگرە خۆشەویستەکان ڕادیۆ دەنگی ڕۆژهەڵات بەرنمەکانی خۆی لە کاتژمێر شەشی ئێوارە بە کاتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بڵاو دەکاتەوە. بیسەرانی خۆشەویستی رادیو دەنگی ڕۆژهڵاتی کوردستان سلاوی گەرمی ئەمەتان پێشکەش بێت هاورا لەگەڵ هاوکارانم هەواڵەکانی ئەو ڕۆتان پێشکەش دەکەین بەرمون لەگەڵمان بن. سەرەتا سەردێڕی گرنگترین هەواڵەکان. بەڕێوەبەرایەتی ئاوی کرماشان زەنگی مەترسی کەم ئاویی لێدەدات. سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا سپای تورکیا بە پێی پێویست بڕیاری ئۆپەراسیۆن لە سووریا دەدات. دەستبەسەری و گیرانی دەیان هاوڵاتی لە شارە جیاجیاکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. نێردەی یوئێن هۆکاری شکستەکانی گفتوگۆکانی لێژنەی دەستور دەخاتە ئەستۆی دمێشق. نێردەی یو ئێن هۆکاری شکستێنانی گفتوگۆکانی لێژنەی دەستور دەخاتە ئەستۆی دیمەشق گەیر پدرسن نێردەی تایبەتی نەتەوەی گرتووەکان بۆ کاروباری سووریا هۆکاری شکستێنانی گفتوگۆکانی لێژنەی ئامادەکردنی دەستوری نۆی سووریا دەخاتە ئەستۆی حکوومەتتی ئەو وڵاتە پیدرسێن باس لەوە دەکات ڕازی نەبوونی شاندی حکوومەت بۆ پێداچوونەوە بە دەستوری سووریا یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکانی شکستینانی گفتوگۆکانی هەفتەی ڕابردوو. پیدرسێن دەشڵێت شاندی حکوومەت هەژدەی ئەم مانگە دەقێکی دەستوریان پێشکەش کردووە لەسەر سەروەری و سربخۆی سووریا. هەروەها شاندی ئۆپزسیۆن نۆزدە ی مانگ دەقێکیان لەسەر هێزە چەکدارەکان و دامەزراوەکانی ئاسایش و هەواڵگری پێشکەش کرد هەروەها گروپەکانی کۆمەلگای مەدەنی دەقێکیان لەسەر سەروەری یاسا لە بیستی مانگ پێشکەش کرد ڕۆژی دواتر شاندی حکوومەت دەقێکی دیکەیان لەسەر تیرۆر خستە ڕوو ئەیدرسێن ئاماژە بەوەش دەکات سەرۆکی شەندەکانی حکوومەت و ئۆپۆزۆسیۆن لە کۆبوونەوەیەکدا لە بیستوی مانگ لەسەر چۆنیەتی بەردەوامیدان بە پرۆسی ئامادەکردنی دەستور بۆ پێشەوە ڕێک نەکەوتن. نێردەی تایبەتی نەتەوە یەگرتوەکان بۆ کاروباری سووریا باس لەوە دەکات شاندی حکوومەت ڕایگەاندووە ئەوان هیچ خاڵێکی هاوبەش لەو دەقانەدا نابینن کە ئۆبۆزۆسیۆن و گروپەکانی کۆمەلگای مدنی پێشکەشیان کرد. بەڵام ئۆپۆسسیۆن و گروپە گروپەکان ژمارەیە گۆڕانکاریان لە دەخەکانیاندا کرد بۆ ئەوەی خاڵی هاوبەش لەگەڵ حکوومەت دروست بکرد لە کۆتاییدا لێژنەی 45 ئەندامەکە نەیتوانی لەسەر ئەوە ڕێک بکەون کە چۆن گفتوگۆیەکی دیکە بکەن و دەست بە پرۆسی نووسینەوەی ڕەشنووسی دەستور بکەن. بەڕێوەبەرایەتی ئاوی کرماشان زەنگی مەترسی کەم ئاوی لێ دەدات بەڕێوەبەرایەتی ئاوی پارێزگای کرماشان زەنگی مەترسی کەم ئاوی لە پارێزگایدا لێ دەدا و دەڵێت ئاسی سەرساوەکانی ئاودا و بەزیون و ئاوی ڕووبار و کانیاوەکان تاکو سەتا حفتا کەم بوونەتەوە بە گوتەی مححمود ڕزا شەهلایی بەڕێوەری بەڕێوەبەرایەتی ئاوی پارێزگای کرماشان وشکە ساڵیەکەی ساڵی ڕابردوو کە لە پ ساڵی ڕابردوودا کەم وێنە بووە دۆخێکی نەگونجاوی بۆ سەرچاوەکانی ئاو هێناوەتەکایەوە. ئەو دەڵێت، ڕێژەی بارانبارینی ساڵی ڕابردوو لە پارێزگای کرماشان زیاتر لە سی و چوار دەرسەد کەمبۆتەوە و ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی ئاوی ڕووبارەکان سە تا شەست و ئاوی کانیاوەکانی سە تا حەفتا کەم بکات. کەمبوونەوەی باران وایکردووە ئاوی کەمتر بڕژێتە نێو بەنداوەکان و ئاوی ڕووبارەکان و کانیاوەکانیش کەم بکات، بەم هۆیەشەوە سەراوەکان و ڕووبارەکانی پارێزگای کرماشان ئێستا دۆخێکی گونجاویان نییە. ڕژیمی ئێران، ستنۆی ئەم مانگە گفتوگۆکانی ڤیەننا دەست پێ دەکەینەوە. ئێران و یەکێتی ئورووپا بە جیا ڕایانگەاندووە بیست و نۆی ئەم مانگە گفتوگۆکانی ڤیەننا بۆ زیندووکردنەوەی ڕێکەوتنی ئەتۆمی دەست پێ دەکەنەوە. ئەمریکاش دەڵێت ئەگەر ئێران لە دانوستاندنەکاندا ڕژد بێت، ئەوا دەکرێ لە ماوەیەکی نزیکدا بگەینە ڕێککەوتن. ڕۆژی چوارشەممە سێی نوامری 2021 زینی فەرمانگەی کاروباری دەرەوە یەشێتی ئوروپا لە ڕاگەیانراوێکدا ڕایگەیان لێژنەی هاوبەشی ڕێکەوتنی ئەتۆمی 29ی تەشنی دووهەم کۆبوونەوەیەکی ڕوبەڕوو لە فیەنا دەکات بە گوێرەی ڕاگەندراوەکە کۆبوونەوەکە لەلایەن ئەنریکی مۆرا نوێنەری یەکێتی ئوروپا سەرکردایەتی دەکرێت هاوکات عەلی باقری جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران لە تویتێکدا دەست پێکردنەوەی گفتوگۆکانی پشتڕاست کردەوە. باقری کە یەکێکە لە ئەندامانی شاندی دانوساندنەکاری ئێران بۆ گفتوگۆکانی ڤێنا لە تویتێکدا ڕایگەیان لە پەیوەندێکی تەلفۆنیدا لەگەڵ ئەنریکی مۆرا ڕێککەوتین لەسەر دەستپێکردنەوەی گفتوگۆکانی لابردنی سزا ستەمکار و نامرێکان لە بیست و نۆ ی تەشرینی دووهەم لە فیەنا. هەروەها نێت پرایس وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا هەر لە ڕۆژی چوارشەممە لە کۆنگرەیەکی ڕۆژناوەوانیدا کوتی دەکرێت واشنگتۆن خێرا لەگەڵ تاران بگاتە ڕێککەوتنێک ئەگەر ئێران لە دانوستانە دیپلۆماسیەکاندا ڕژد بێت نێت برایس بە ڕۆژنامەوانانی کوت ئێمە بڕوامان وایە ئەگەر ئێرانیەکان ڕشت بن دەتوانین ئەو کارە لە ماوەیەکی کورددا بکەین پێشتر ئێران ڕایگەیان بوو ئەگەر ئێران هەنگاوە ئەتۆمەکانی پێچەوانە بکاتەوە ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ نێو ڕێککەوتنەکە هەمان ئەو ڕێککەوتنەیکە ساڵی 2010 دۆناالد ترامپ واشنگتۆنی لێکشاندەوە بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە یەکێتی وروپا لایەنە بەشداربووەکانی نێو ڕێککەوتنەکە واتە بریتانیا چین فەڕەنسا ئەڵمانیا رووسیا و ئێران لە کۆبوونەوەیەکی 29 مانگدا ئامادە دەبن لە ڕاگەندراوەکەدا هاتووە بەشداربووان بەردەوام دەبن لە گفتوگۆکردن لەسەر ئەگەری گەڕانەوەی ئەمریکا بۆ نێو ڕێککەوتنی ئەتۆمی و چۆنێتی دڵنیابوونەوە لە جێبەجێکردنی تەواوەتی و کاریگەرانی ڕێککەوتنەکە لەلایەن هەموو لایەکەوە. دوو شارومەند لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی ئێرانەوە لە شاری شنۆ دەست بەسەرکراون بە پێی هەواڵی گەیشتوو ڕۆژی سێشەمبە یازدەی خەزەڵوەری 2021 کوردی دوو مێر منداڵی تەمەهدە ساڵ بە ناوەکانی سینامی ناوی عبدوڵای یوسفی خەڵکی گوندی سەوزەی سەر بە شاری شنۆ لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی ئێرانەوە دەست بەسەر کراون و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگۆسراون بە پێی راپۆرتەکە، ئەو دوو شارومەندە لە لایەن هێزە ئەمنییەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێرانەوە بە بێ فەرمانی دادوەری دەستبەسەر کراون. بە پێی راپۆرتەکە، عەبدوڵا یۆسفی چەند کاتژمێر دوای دەستبەسەرکردنی لە سەر پابەندییەکی نووسراو ئازاد کراوە. شایانی باسە کە سینا مینای لە ساڵی دوو هەزار و حەوت سەد و بیست دا بە تۆمەتی هاوکاریکردن لەگەڵ یەکێک لە حیزبە کوردستانییەکان دژ بە حکوومەتی ئێران دەستبەسەر کرابوو و تا کۆتایی قۆناغەکانی لێپرسینەوە بە کەفالەتی کاتی لە گرتووخانەی ئەمنییەتی ئێران ئازاد کرابوو. وتەبێژی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لەبارەی ئەگەری ئەنجامدانی ئۆپەراسسیونێکی نوێی سەربازی بۆ سەر ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی بەڕێوبەرایەتی خۆسەر ڕایگەیان سوپای تورکیا بە پێی پێویست بڕیاری ئەنجامدانی ئۆپەراسسیۆن دەدات ئیبراهیم کاڵم وتەبێژی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا ئەمڕۆ پێنجشەمبە چواری نۆڤامبری 2021 زینی بە ڕۆژنامەڤانانی ڕاگەیان هێزەکانمان لە سوپای تورکیا لە سووریەدا بوونێکی بەهێزیان هەیە هەروەها مۆڵەتی درێژکردنەوە و پێدانی دەسەڵاتی مانەوەی هێزەکانمان لەلایەن پارلەمانەوە ڕێگەی پێدا ناچارین ڕێکاری پێویست بدینە دژی جموجۆڵەکانی ڕێکخراوە تیرۆریستەکان. ئەگەر بیر لە هێڵی سنووری تورکیا سووریا بکەینەوە زامنکردنی ئاسایش و پاراستنی سنوورەکانمان کاری لە پێشی نەمانە بۆ ئەمەش هێزەکانمان چاوکراوان و ئاگاداری هەموو پێشهاتێک بە پێی پێویست سوپای تورکیا بڕیاری ئۆپەراسیۆن دەدات هاوکات پێویستە هەموو کەس ئەو ڕاستیە بزانێت کە تورکیا پێداگرە لە پاراستنی ئاسایشی نیشتمانی خۆی و هیچ کاتێک هەڕەشەکان پاشگەزمان ناکەنەوە بە پێچەوانەوە سوورتر دەبین لە بەرەنگار بوونەوەیان وتەبێژی سەرۆکاتی کۆماری تورکیا لەبارەی بابەتی فڕۆکە جەنگەکانی جۆری F35 ڕایگەیان تورکیا لە ڕێگای کۆبوونەوە بەردەوامەکانی لەگەڵ لایەنی ئەمریکی کار دەکات بۆ وەدەستێنانی مافەکانی لە بابەتی فڕۆکەی F35. چونکە بەلای ئێمەوە F35 بایەخی زیاتری هەیە بەڵام ئەگەر ڕێککەوتن لەبارەی F35 نەکرا ئەو کات ڕەنگە بە فڕۆکەی F16 قەرەبوو بکرێنەوە هیوادارم ئەندامانی کۆنگرێس لەم بابەتەدا بایەخ و گرنگی هەستیاری تورکیا لەبەرچاو بگرن ئەم گوتانەی ئیبراهیم کاڵ لە کاتێکدان ماوەی چەند هەفتەیە کە بەرپرسانی تورکیا باس لە ئەگەری ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنێکی دیکەی سەربازی بۆ سەر ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی بەرێوبەرایەتی خۆسەر دەکەن لە ماوەی ڕابردوودا تورکیا و هێزەکانی لە ئۆپزسیۆنی سووریا دوو جار هێرشیان کردوتە سەر ڕۆژاوای کوردستان یەکەم لە هێرش لە کانونی دووهەمی 2010 ی زاینیدا بوو و دوای نزیک دوو مانگ لە شەڕ و پێکدادان هەرێمی عەفرین لەلایەن سوپای تورکیا و هێزە نزیکەکانیەوە کۆنتترۆل کرا دووهەم هێرش لە تەشینی یەکەمی 2009دا بوو تێدا هێزانە سەرەکانی و گرێسپی و هەندێک گوندی دەوروبەریان کۆنتترۆل کرد سێ هاوڵاتی تر لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی ئێرانەوە لە کوردستان دەست بەسەر کران پێنجشەمبە شەشی خەزەڵوەری 1920 کوردی هاوڵاتیەک بە ناوی ئەزیز قادرتە چ خەڵکی شاری شنۆ و مامۆستای بەشی پەروەردەی شارەکە لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی کۆماری ئیسلامیەوە دەست بەسەر کراوە و گواستراوەتەوە بۆ شوێنێکی نادیار هەروەها لە سەرەتای مانگی خەزەڵوەردا هێزەکانی ڕێکخراوی تیرۆریستی سوپای پاسداران لە شارۆچکەی چاڵدوران هەڵان کوتایە سەر گوندی سێگریگ و دوو هاوڵاتیان بە ناسنامەی محەممەد خالیدی و کوڕەکەی ئەحمد خالیدی کە تەمەنی 16 ساڵە دەست بەسەر و گواستراونەتەوە بۆ شوێنێکی نادیار بەپێی ڕاپۆرتەکانی کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان، دەستبەسەرکردنی ئەو هاوڵاتیانە لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی ئێرانەوە بە بێ حکومی دادوەری ئەنجام دراوە. تا کاتی ئامادەکردنی ئەم هەواڵە هیچ زانیاریەک لە سەر هۆکاری دەستبەسەرکردن و شوێنی ڕاگرتنی ئەو سێ و هاوڵاتیە لە بەردەستدا نییە. ئازادی هاوڵاتیەک بە شێوەی کاتی لە زیندانی ئێران لەم هابات. ڕۆژی سێشەممە یازدە خەزەڵوەری 2021 کوردی هاوڵاتیەک بە ناونیشانی یونز یاهۆ خەڵکی گوندی کۆزەکەرێزی سەر بە شاری مهاباد بە دانانی بارمتەی سێ سەد ملیۆن تمەنی بە شێوەی کاتی تا کۆتایی قۆناغی لێکۆڵینەوە لە زیندانی ئێران لەو شارە ئازاد کرا. جێی وەبیرهێنانەیە کە ناوبراو لە رێکەوتی پێنج ی رەنجبەری ئەو ساڵ بە بێ نواندنی حوکمی قەزایی لە لایەن هێزە ئەمنییەکانی ئێرانەوە دەستبەسەر و بۆ لێپرسینەوە بۆ گرتووخانەیەکی ئەمنییەتیی ئێران لە ورمێ گواسترابوو و پاش کۆتایی لێپرسینەوە بۆ زیندانی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە مهاباد راگوازرابوو. تا کاتی ئامادەکردنی ئەم هەواڵە هی زانیارە لەمەر ئەو تۆمەتانەی خراونەتە پاڵ ئەم هاوڵاتیە بەدەستەوە نییە. گواستنەوەی شارومەندێکی خەڵکی سنە بۆ زیندانی حکوومەتتی ئێران لەو شارە بەپێی راپۆرتێکی کۆمەڵی مافی مرۆڤی کوردستان هاوڵاتێکی خەڵکی سنە بە ناوی فەردین مۆلودی پاش تەوابوونی پرۆسەی لێپرسینەوە گواستراوەتەوە بۆ زیندانی کۆماری ئیسلامی ئێران لەو شارە یگەی ئاماژەیە دەست بەسەرکردنی هاوڵاتیە لە 23 ڕزبەری ئەمساڵ بەبێ فەرمانی دادوەری لەلایەن هێزە ئەمنیەکان ئێرانەوە ئەنجامدرا و لە ماوەی دەستبەستریدا لە دەست پێڕاگەیشتن بە پارێزەر و چاوپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵەکەی بێبەری کراوە شانی باسە کە ئێستا لەسەر هۆکاری دەست بەسەرکردن و ئەو تۆمەتانەی ئاراستەی ناوبراو کراوە هیچ زانیاریەک لەبەردەستدا نییە پێویستی بە بیرهێنانەوەیە کە ناوبراو پێشتر لە مانگی سەرماوەزی 1990 کوردی دا لەلایەن هێزە ئەمنیەتەکانی حکوومەتەوە دەست بەسەر کرابوو پاشان لە خاکەلەوەی 2020 بە تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ یەکێک لە حیزبە کوردەکان لەلایەن دادگای کۆماری ئیسلامی بە سێ مانگ و یەک ڕۆژ زیندان مەحکوم کرابوو. هاوڵاتیەکی سەردەشتی بەهۆی تەقینەوەی مین ریندار بوو پێنجشەمبە شەشی خەزەڵوەری 2021 کوردی هاوڵاتیەکی خەڵکی سەردەشت بە ناسنامەی زانیار بەهۆی تەقینەوەی مینەکەوە لە بنکەیەکی سەربازی چۆڵکراو لە گوندی زەلێی سەر بە سەردەشت بریندار بوو ناوبراو کە خەڵکی گوندی سپیداری سەر بە سەردەشتە لە کاتی شوانی مەروماڵاتدا تووشی ئەو ڕووداوە بووە شایانی باسە کە ناوبراو سەرەتا گواستراوەتەوە بۆ ناوەندە پزیشکەکانی سەردەشت و پاشان بۆ نەخۆشخانەی مەهاباد و دواجاریش بەهۆی سەختی برینەکانیەوە ئەوانەی نەخۆشخانەیەکی شاری ورمێ کراوە تێگەی ئاماژەیە کە هەموو ساڵێک ژمارەیەک لە هەوڵاتیانی کورد بەهۆی تەقینەوەی ئەو مینانی کە لە شەڕی ئێران و ئێراقۆماونەتەوە کەم ئەندام دەبن و گیانیان لەدەست دەدەن. ئازیزان هاوڕێ لەگەڵ هاوکارانم هەواڵەکانی ئەوڕۆمان پێشکەش کردن تا بێگەشتنەوەیکی تر خواتان لەگەڵ.